Deg wahil-agi n uɣerbaz n ssebt, ad nkemmel asselmed-nneɣ ɣef licaṛat. U ddurt-agi ad nemmeslay ɣef yigduden, la notion, n yigduden deg la Bible, neɣ les nations. Ad nwali d akken Igduden akini ffɣen-d mbeɛd mi i bdan warraw n Sidi Ṛebbi neɣ mi tebda txelqit anda ttnernin dɣa ḥwaǧen aṭas n lisaɛ, ḥwaǧen aṭas n imeḍqan i wakken ad imɣuren, i wakken ad nnernin deg-sen. Maca la notion

la notion n tgeldit tesɛa azal ama mi ara d-ittmeslay Sidi Rebbi ɣef ussan ineggura yeɛni deg la Bible mi ara d-ittmeslay ɣef yigduden neɣ ɣef wegdud tikwal yezmer d agdud n Sidi Rebbi akken daɣen yezmer d agdud-nni i yeffɣen akken i Sidi Rebbi axaṭer d acu yellan Ad nwali dakken les nations neɣ igduden mbaɛd imi d-yeɣli Adam akked Ḥewwa deg ddnub mi d-ɣlin dagi deg lqaɛa ad nwali dakken aṭas n yigduden i d-iteffɣen. Ma nruḥ ɣer tektabt n Junaz, yeɛni Raṣel n Ddunit, ixaf wis ɛecra, ad naf dakken yuder dmam kra n yimdun n yigduden amzun am Nimrud akked Niniv yellan d timdinin i d-yeffɣen. Axaṭer igduden-agi, D acu i yuɣalen xedmen-d? Uɣalen xedmen-d ma nezmer nini timdinin. U généralement, nniɣ-d ma nuɣal-d ɣer ɣer tektabt-agi-nni n Junaz, chapitre 10, yeɛni tuffɣa n laṣel n ddunit, ad nwali d akken yella-d wayen mi nqar, yeɛni yebder-d Nimrud, ibder-d Niniva, ibder-d Babylon. D tigini, en fait, d les villes i yellan d timeqqranin deg lweqt-nni. U généralement, dinna daɣen i yettwa développer ccer akteṛ s wakteṛ. Xaṭer d acu i yellan ɣer taggara d akken les nations neɣ igduden-agi-nni nezmer nini d akken Ttbiɛiden ɣef Sidi Ṛebbi. Ɣas akken nwali d akken yella-d yeɛni isem-is uḥemmal-nni deg lweqt n Nuḥ anda Sidi Ṛebbi issenger merra igduden, issenger merra imdanen, iqqim-d Nuḥ akk d twacult n Daglas, ɣas akken Uɣalen igduden mi ara d-kkren, igduden mi ara dduklen, ad naf dakken daymen tdukulen ɣer ccer, tdukulen i wakken ad beɛden ɣef Sidi Rebbi. Mi daɣen, en contrepartie, daxel n yigduden-agi-nni, ad naf dakken Sidi Rebbi yessawel-d i Ibrahim. Sidi Rebbi anda

Agdud-nni yuɣal aṭas n tutlayin i heddren mkul wa anda yella. Maca Sidi Rebbi, ɣas akken igduden-agi-ni tura ferqen, mkul wa anda yella, mkul wa d acu i ixeddem, ɣas akken aṭas wexren neɣ beɛden akkit i Sidi Rebbi, ad naf d akken Sidi Rebbi Yessawel-as-d i Ibrahim. Iwakken d acu maca yenna-yas ad tejreḍ axxam-nni ayagi-ni win yebɣan ad iẓer d acu eh, neɣ anda i d-yessawel Sidi Rebbi Ibrahim ayagi i yixef wis 12 laṣel n ddunit. Anda Sidi Rebbi yessawel-d Ibrahim

Yessufeɣ-it-id sima, yerfed lqecc-is, yerfed lmal-is akk d iqeddacen-is, tameṭṭut-is, dɣa iruḥ ɣer tmurt i d as-iwɛed Sidi Ṛebbi. Akken i neqqar daymen, d tikli yellan s liman, anda Sidi Ṛebbi isawel-as-d i wakken ad iruḥ ar tmurt ur yessin, maca iruḥ ɣer dinna. Ad nwali d akken iswi n Sidi Ṛebbi i wakken ad d-yexdem yiwen n ugdud yellan spisyal n dayla-s. Xaṭer igduden akkit ffɣen vraiment mačči deg ubrid n dayla-s i llan. Mi iqsed

Yessufeɣ-d yiwen wegdud, yani deg Ibrahim ilan anda deg la Bible teqqareɣ-t-id d agdud aɛebrani, dɣa maca agdud-nni yetteffeɣ i lebɣi n Sidi Rebbi. La leçon de mardi ad naf dakken ssutren mam nutni agellid am am yegduden nniḍen bɣan ad cabin igduden nniḍen u d annect-agi tikwal i yebɣa ad aɣ-d-issefhem ugur n Sidi Ṛebbi d akken ur nṭallay ara ar yegduden i aɣ-d-izzin i wakken ad nili am nutni ad naf d akken Sidi Ṛebbi yebɣa-yaɣ ad nili d agdud-is iqedsen. D anect-agi i d-yenna deg la Bible. Ɣas ɣef temmagra-agi, Lmasiḥ yenna i inelmaden-is deg Maṭṭa ixef wis ɛecrin taṣeddart 25 ar 28 yenna ur ilaq ara ad yili wanect-agi gar-awen Ma yella yiwen deg-wen yebɣa ad yuɣal d ameqqran, ilaq ad yili d aqeddac-nwen. Akken daɣen win yebɣan ad yili d amezwaru, ilaq ad yuɣal d akli d akli-nwen. D aya mi mmi-s n Bunadem ur d-yusi ara i wakken ad yeqdec, ad qedcen fell-as, meɛna yusa-d i wakken, ad yili d aqeddac yerna ad isebbel tudert-is i wakken ad isebbel ad isellek aṭas n yimdanen. Vers 25 yenna-yasen Sidna Ɛisa yessawel-asen yenna-yasen, Walit igelliden n yegduden nniḍen akked imeqqranen-nsen, amek ḥerṣen yerna ḥeqren lɣaci-nsen. Ad nwali d akken Ay atmaten a tisetmatin, Lmasiḥ yessawel-aɣ-d mačči i wakken ad nili am yimdanen neɣ am yigduden nniḍen, minna-yak c'est une lumière pour les païens. Agdud-nni n Sidi Rebbi ixtar-it i wakken ad yili d tafat i yigduden nniḍen. Alors, ass-agi ad nwali d akken ddunit d yigduden

ɣef leḥmala ssarameɣ d akken dayen ara daɣ d-ifken tazmert i wakken ad nextir agdud ideg ara neddu jaw nehna d talwit ɣer tikkelt nniḍen